Alright, so I don't come again. Your baby girl, your mama in the area, she don't land like Land Rover to come give you all the entertainment to what happened for last week. Where I want start safe. Because everywhere almost born, they almost born me join on top entertainment story. Different, different angle, different, different story. But no worry, I dare here to bring you all the gist them. Everything you need to do now just go calm down, find one better cold water to shield your body na still your boss sister your area mommy na im balance car dey say welcome to entertainment gist. make i start with the one wey happen for south africa yes nigeria and south africa dey dey always as you know na dey hold theirself for neck anywhere wey dem see each other well this time south africa na im first start the trouble dem first look nigeria finish come begin dey order our boat dem our boat driver dem go drive reach the place dem no go see anybody Heh. then nigeria look the matter come blow whistle pee everybody wake up wake up wake up una no see wetin dey happen south africa people wan use us dey play o Heh. na nigerian boys dem wear their short knicker

Hey, Enisa, Enisa, that Albanian singer where we dey carry for head that answers time, where she don't follow all Nigerians, even the video where give her fame. Now Nigerians begin to go peep as them peep through through. Enisa don't follow all Nigerians them. Guess who only person where she they follow? Shatawale, that Ghanaian singer. Hi,

fit fight ourselves o oh, but not try and say you wan enter our middle because you must collect. alright na inside the matter o oh, na im davido and one boy wey dem dey call ifedolapo come dey drag theirself dey drag theirself e first be say ifedolapo come write say eh, say davido uncle come lie for nigeria and say him na muslim after dem don give am ticket finish na him dey go church white and white church dey go praise god there say which kind 419 scam family and governor dem go vote so for osun state say ah im eye don open o say say thank god say e run from pdp enter apc say dem for do am strong thing e never talk finish na davido jump enter the matter tell am say bros na because i no give you money we know the game na as we dey the game too eh as e be so nothing dey comot for our hand if you like make you spoil our name from now till tomorrow we know you and nothing dey happen na im fedolakpo shout hey davido you wan spoil my name bros oya make we scatter everywhere na make we arrange am ha you sef know say ah the reason why i comot for pdp why i no tell una na because you be promise and fail nobody wey you no dey scam you go promise person something you no go give am as i tell you say dem thief my phone and my laptop and my money that year you come promise me say you go do heaven and earth for me i go come dey call you you go come dey dodge my call i go come dey run follow you you go come dey put me for his coming and i make myself come give myself brain na come say you know what's the matter na push you one side well we still dey wait for davido He never talk on top the matter but him fans dem dem no gree hear o dem dey drag him fed olapo for for pp dem dey tell am say ha you know say 001 no be her mate if you try am you will see anyhow obio how far so dem talk am say if you grace find you grace don find you no matter where you dey well una know that boy for tiktok wey dey always shout for him fish pie. na wow fish pie. guy don hammer yes so as he dey hustle him hustle on top tiktok na davido see am say ah i like guys like this when they carry their market for head they no dey leave am for person to help them do na the video tell am say guy find me come out because as we dey so every fish pie when i buy for your hand i go give you 500k well from wetin we hear sha o davido no come do am as usual as dem dey talk am say na promise and faith i no know that one sha o nigerians no take the matter sit down o tiktok people don gather arrange 700k as we dey so give the guy and other people too don dey find am something small small something to take calm him body down that one no be all owner when he get one hotel don tell am say guy oh yeah make you come be our ambassador use your face dey move our hotel business to the permanent site you see when i talk say grace wan find person no be him pastor abed amina come dey drag pastor jerry eze come dey drag am eh in case you no know pastor abed amina well na the pastor wey dey dey for internet dey talk all the things dem when e no dey like about the nigerian pastors e don drag many pastors o this time na pastor jerry eze after e do im crusade for uk na e come out say pastor we don know your game this game na the game because we don do am before and we know say this thing na arrange nothing you go tell me now as i talk am finish your people fit come out talk say eh say me i dey jealous you what me i want to jealous you for what me i want to look your way for me and you dey mate me and you are mate i don tey for this god matter wetin god no fit do no exist when you dey talk that word na fake make you change because small time we go drag you out like tiger generator pastor jerry still dey pray e never come out give am reply but all the people wey dey go the early morning prayer dem wey dey dey talk say wetin god no fit do no dey exist don come out come dey talk the testimony and the different things wey god dey do for them make you leave am for us because we don see the testimonies wey god dey do and we don gree say god wetin you no fit do no dey exist make you carry your fine face make you carry your busy body make you carry your over two no go see one side and leave our pastor alone make you do the work when god send am if he make money as youtube talk say he dey make over seven billion even though dem say na lie all una eye dey turn unto una make una leave our pastor alone because when we go face una una no go fit bear am o. omo i laugh so the belle wan tear on top this portable matter i no know whether you hear am wey portable talk say they almost remove him spirit say he look as him spirit dey run leave him body for idu shaga say he almost die with the beating dem when he collect for that place on top the gist when he gist he talk say he go perform for idu shaga say upon say he don pay money to all the courses wey dey the area he don pay money to the egbon adugbo dem wey dey the area he don give everybody wetin dem ask am dem still get mind to come attack am dem collect him earring dem collect him gold dem collect things for him body dem beat am like say dem wan kill am say him sef no come gree o him sef come beat some people too as e come be so portable face come shook and all the people wey follow am too eyes come dey red. na him come shout say i no go gree i no go gree this matter no go end here o say e go be like season film because it's a comeback something. I'm gonna come back and I'm gonna show you people that I am portable and nobody can play with me. All right, now there on our big mommy go pause for this week as it be so. I hope so I don't give her all the G's. I don't bring all the Tori them waiting for entertainment for last week. But if I not bring the one where you really know, make you put up a comment section so that next week I go give myself brain and I go try to run around. get all the entertainment story wey make sense so that all of us go jollificate together until i come your way again remember say ara tv na here we dey give una the first gist dem when nobody dey give una make una no move o make una hold body tight because as we dey nothing dey pa.